Atu ah nannih cu CHC CHS club ah a dir ca saupi a dirpi mi nan si i peizong thazang chuahmi nan si cun nanmah nih phung nan ngei theo lai tiah ka ngah ka ruah cucaah atu ah final ah nan i ton tikah hin atu ah hika zawn ah an tuah a tuahtu nih an chim bangin titernak le cawlcanghning an zoh lai i an lungtlin lo cun anmah nih laksawng kong tiang khan tondawa a duhnak a chim cang caah atu ah final nan i peinak ah hin pakhat le pakhat i i theithiamnak le pakhat le pakhat chimmi nan rak ngei maw asiloah nanmah CHS chungin final kan i ton cun batak ten kan i pai lai pai lo timi phung phung nan ngei ma timi te kha rupa ten vun kan chim ta CHS rule ah kanmah le kanmah kan i kian lo tiah phung ah rule kan rak suai cangmi um e a luan ciami tukum 2019 summer ah cawmang le keimah zatlang nga final kan rak kai ka rak chimmi cu kan i diter lo ka rak ti ka chim ning tin kan rak pai ka rak tei Cun atu thawng mangceu rian hi keimah ka darling i u si ka timi cu ka kian na lo lai pei ah kian kan duh lo kan ni se chizur zong um mi se thazang kan pe o that ding na pai lai amah zong nih ki kian na lo kim lam ki kian na lo pasal le pasal cu ikian phung si lo ani lo cun mang ceu lian kan mal ta lai mit ni lom tuk si cun mang ceu lian nang mai ye hakha kulun in a kan in zoh thla ve mi ni khat khat acun hi man tukin champion pakhatnak achuak ve ding tiah ruah langmang mi ni si tu hlan ah kan ruah ding man tukin na phan kho bal lo tu tan tua mi Chinland paih championship nih tuahmi ah zatlang na co cang tikah minṭhatnak pakhat na hmuh atu ah mah nakin a sung deuhmi zuamcaw pei ah final tiang na kai i hihi zapi nih chunmang zong an in hmuhpiakmi a si caah nangmah hrim nih tah tu ah hin teinak taktak in ka pai lai i ka thazaang dinak ka chuak ko lai tiah zumnak biakamnak na ngei maw Biak Mun Sang him club pakhat kan si bantuk mu training zong tuah ṭimi kan si painak cun kan i tong tak bel lo e training kan tuah ahhin pai suang kan pai lo pai tak te kan pai pang e nan mah mi pi mai zong ah training kan pai mi bantuk te kan pai thiam ko la ka pai in cun pakhatnak do ka tim lo cun ka pai hnga lo eh kha asi cun tutan ah pakhatnak ho ve to an i tim ni zapi ni nan nu tan ha an ma pe hrim hrim pani hrim hrim ti tarnak kan ngei hrim hrim lai lo tia an ti cha lomnak tampi kan ngei cut keimah nih hina pani pei tlang tla pei ri khek ka tuan tik zongah an pahnih tein lungtling tein an i tei khawhnak ding le fair taktak dik taktak tling taktak in an tluk ning tha tein zoh piak a zom hna lai i a hau mit mai men tannak ka ngeih bal lo mat te i atu tan zangah a hau zam ka tan hai lo i a hau zam ka huan hai lo i pai tlang tla kan diar mun tein rikhiak tu kan diar mun in tei le tei lo an i teining tein hmuhning tein biakhiahnak kan ngei lai ti kha Pathian hmai le nan rak hmai ah biakamnak ka ngei nan cungah lawmhnak tampi ngei nan umar cang ma kan pay adi lai ti kan phak Minute panga duh ri rua ka te. Minute kha a si chon. Kha a si cun mi hna paih rul hi an i paih hlan ah ka chim ta lai. Uh, minute hlei nga pek an si. Minute pahra tiang kha tang uh, paih a si lai i minute pahra i an i tai lo ah cun minute panga chung tang kop a si te lai. Cun ma hna pani a di in ukling le rungliam kha paih si, si ve tikah minute hlei nga ṭhiamṭhiam an rul a khat zulhphung a khat timi kha atu tein thawng kan i thanh cia hna cun kan vun nolh ta lai an i paihnak kha nan lungtlin lo ti hna chal an ṭha tein tuah adin pa facebook in cu rek khai ti kha tolh hrimhrim ti lau a ruang cu paih tlang tla la bawm tu hi minung an si ve ngaihchiat an thiam ve ningza an hmang ve thil an hmang ve ti kha vun chim chi ka duh ni na a caan lio ah nan lungthin lo nak cu mipi hna bak a hal nau video dong chalan to maka lungthin ten pom mu ti kha vun chim chi ka duh a caan kha a caan minute pahra na kan thial piak chang A cunglei caan kha minute pahra sang lai. A caan kha minute pahra rak kan chia piak cang lo. Minute thlenga na pei lai ca khan minute pahra na tei lo si ahcun minute panga kha tangkop si te lai minute thlenga sang lai. Cun tunai ah ka hen WPC chairman Pu Ang Cung nih a thanh cang batun khan hmailei cu aa paimi le mipi nih peitlangtla kan ṭuanpiakmi hi kan complain lengmang hna ahcun a kan ṭuanpiak du te lai lo i a paimi nan um zongah a tuatu kan um zongah peitlangtla um lo ahcun tuah khawh si lai lo mah ca cun a chim ning te khan kan lungtling lomi paohpaoh a ni a caan si challenge tuah khawh si a di nu ah khuasai maw ka chiam phun ti phun in facebook zongah rak tar lem ti du ha timi zong khan na nawl kan in duh na maw phailei ah kan rian ṭuannak tuang seh kha live kha phit chang law caan caan kha minute pahra vit kan tuah piak masa minute hlei nga si lem lo in minute pahra adi in minute panga nan tuah than te lai ni tai lo acun okay Chinland pei championship a vui khat nan tuam hi zuamcaw champion pi cu an thok cang nuam he zakon a pum a pum ro cu ti bak an nung ko

Mirang e minak SP ne ze te hla o lai pasal pawl he rakan uar pan ko timi ka sak lang bang hau ko lai he relo ti ai dawt cu voi khat a thei tiah pei tlang tla me te tak tak a reng tak tak kha cu biak mun sau nu voi khat a thei ai do ai do cepi na ngaw lo caan tampi na nei rih minung hlei ruk hlei suri japan na tei ve cang hna cu caan tampi na nei rih ko minute hlei thum na ngei rih tutan pei anung khunnak cu caan a dih hlan ah nan i tei colh lang mange a zoh tu ca a boring man lo a nuam bak online rak zoh po ca zong a nuam lai at lo khah rel lo te

a mang ceu lian na mawk bak lau minung hleiri sari na tai chang hleiriat nak pathong ma vialte na hui ni chang hlai i zuam ri minute tam tuk na ngai ri minute hlai pariat na ngai ri

Atu ahhin champion ka ngah ahcun Rung Lian le Ukling ah aa teimi ka challenge hna lai. Kumkhat tu January se November thla rong za nga lai tiah fiang. Cucaah nizan ni bia bantukin tutan ni Rung Lian le Ukling he ahhin ah pakhat na ngami ahhin ah champion ah na zuap cawt taktak hna lai maw? Maw na sing kho taktak hna lai maw timi kha Sabik ah Pathian nih teinak kha pek sa tampi ka lawm. Ke mi cu level ning ten a kai mi ka si uk ling ran we a tei mi kum khat san ka pe ka sin kho ve na kan pe ve o eh lai thang ka tlung ta le lai thang ka kirin ka chim deu lo ani chan kha thatin rak tim ve o

online a kan cawmi pawl kha live kha her in a thar in kan van thlah ṭhan ta lai timi ka thawng kan in thanh hna i a her ahcun nan cawknak ti kan si ko lai nain live a thlahmi pawl kha kan van dinter ta hna lai chimh khawh an si ti lo e minute pahra dinnak caan kan in pek hna